Draguni minn ta' kull is, ħajja waħda qalb in-nies. Il-gżira ta' tliet għoljiet. Hekk isejħulha Għawdex. U llum sejra għal waħda minn dawk it-tliet għoljiet fejn jingħad li s-sajjetti jaħbtu bil-goff fil-maltemp. Imma fejn jingħad ukoll li din l-għażżiela teħilsek minnhom. Tradizzjoni, drawwiet u devozzjoni marbutin magħna l-Maltin u mal-Għawdxin żgur. U llum ġejt iż-Żebbuġ Għawdex għaliex ġo dat-tempju majestus Id-devozzjoni tinħass ħafna u t-tradizzjoni għandhom ukoll, fil-fatt ħa nibdew b'dawn iż-żewġ elementi. Dun Ġwann, id-devozzjoni ġo Żebbuġ Għawdex hija waħda li naħseb tinħass, għadha tinħass sal-lum il-ġurnata, pero meta ġejt jiena l-ewwel darba f'din il-knisja, rajta propju għaliex bdew jispjegawli li dan kollu li qegħdin naraw li huwa oniċe materjal illi jinsab hawnhekk stess, ġie kollu magħmul bl-idejn u magħmul min-nies taż-Żebbuġ.
Din il-knisja parrokkjali għandha valur kbir arkitettoniku u artistiku għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda hija l-iskultura fil-ġebla li dik hemmhekk m'għandek l-ebda xejn xogħol ta' pasta huwa kollu skultura fil-ġebla u maħdum minn nies li huma miż-Żebbuġ għaliex in-nies taż-Żebbuġ huma magħrufin ħafna bħala Bennejja tal-prima klassi. Ngħidlek biss biss tara dik l-artzella l-mod ta' kif hija mibnija l fil-ġebla Maltija hi opra kbira artistika. Anke miż-żebbuġin li matul is-snin kienu bennejja wkoll fi knejjes oħra f'Għawdex bħalma għandek il-Knisja tal-Madonna ta' Pin u l-Knisja ta' Lourdes u anke knejjes ġewwa Malta. Kollha nies talent lokali miż-żebbuġ. It-tieni aspett li għandek u li jiġbed ħafna lil lil nies minn Malta u Għawdex u anke minn barra biex jiġu japprezzaw huwa l-opra sabiħa ta' onice illi biha nżejjena din il-knisja. Incredibbli. Hija unika, hija unika mhux biss għaliex it-tip ta' raħam li huwa onice, l-onice jifforma ruħu fil-qiegħ tal-waterbed meta jinżel l-ilma tax-xita, tajjeb jissaffa l-art u jifforma fil-qiegħ. Jiġifieri dak kollu huwa magħmul minn magħmul minn qtar ta' ilma tax-xita li mal ħa ngħidlek mal-miljuni ta' snin ifforma u għandek eżempju fejn għandek id-dbabar suwed dak ikun tip differenti ta' trab ta' ħamrija illi ġiet iffurmata mbagħad biż-żmien dan li huwa l-oniċer. Imma minn fejn ittieħed bħala Mela, materja? dak li għandek li huwa ta' valur kbir huwa li dan ma ġejniex importajna l-oniċer minn xi mkien ieħor. L-oniċer huwa famuż ħafna fid-dinja kollha, jiġifieri jekk ngħidlek mur il-Bażilka ta' San Pietru, l-Ispirtu s-Santu li hemm fuq in-naħa ta' wara tarah jixgħel minn wara dak huwa oniċer. Kif tmur fil-Bażilka ta' San Paolo Fuori le Mura ġewwa Ruma tinduna li l, it-twieqi kollha m'għandhomx il-ħġieġ jew stained glass imma Għandhom onice li meta tpoġġih kontra d-dawl, id-dawl jgħaddi minnu. Imma l-valur ta' dan huwa illi l-onice jinstab hawn fiż-żebbuġ. Fej? Mela, fejn? Iż-żebbuġ għandek diversi nħawi u x'hekk, bħal kull raħal ieħor, però għandna nħawi ngħidulhom jew taċ-ċaqra jew tas-satrija illi eh, hemmhekk għandek l-għelieqi u fl-1738 De Soldanis diġà fil-tiegħu fid-deskrizzjoni li ta għaml qal li hawnhekk fl-1730 instabet blokka kbira ta' oniċe ta' rħam alabastru illi imbagħad biż-żmien ġiet mgħottija. Maż-żmien din il-ħaġa intesiet, però meta fil-lejn is-snin l-aħħar snin tas-sebgħinijiet l-Arċipriet Dun Alwiġ Vella ħareġ bl-idea u l-proposta li fil-knisja parrokkjali jsir artal mejda ġdid li jkun anke jindika u jkun ikompli mal-Konċilju Vatikan it-Tieni, ir-riforma liturġika li għamel il-Konċilju Vatikan it-Tieni. Salvu Ċefaj, wieħed mill-komunità parrokkjali ta' hawnhekk, eh, ħareġ bl-idea wkoll li jfittxu dik il-blokka ta' onice illi kien jafu biha fil-għalqa tiegħu għaliex kien jaf li fil-għalqa tiegħu x'imkien lejn dawk l-inħawi hemm blokka onice li kienet ilha tissemma sa minn żmien antik. Għamlu xi xahar u nofs ifittxuha ma sibuhiex sakemm kien hemm wieħed illi kien jiftakar li meta kien żgħir kienu jgħaddu minn hemmhekk u kien jara din il-blata qabel ma ntradmet U imxew fuq l-istruzzjonijiet tiegħu u sabu din il-blokka ġebel, din il-blokka oniċe, u ġie mistieden is-Sur Ronald Pisani, Roni Pisani minn Tas-Sliema, biex jesegwixxi d-disinn u wkoll imbagħad jesegwixxi l-art tal-mejda ġdid fuq fuq l-oniċe, fuq l-oniċe. U mbagħad min ħadimha? Il-blokka ttieħdet għand Roni Pisani ġewwa Malta, u Ronnie Pisani wara li l-disinn ġie approvat mill-Kummissjoni Liturġika tal-Kurja, anke l-Isqof Cauchi kien involut li ħa pjaċir ħafna bid-disinn meta riegħu li Ronnie, però qallu Ronnie qallu id-disinn sabiħ imma dan kif ser jinħadem u Ronnie qallu ħallu f'idejja u ħarġilna din l-opra sabiħa illi hija karatteristika wkoll għaliex m'għandekx blokka Imma il-mod ta' kif huma maħdumin il-biċċiet tal-irħam, eżempju ngħidu għandek dawn l-erba' saqajn li huma forum ta' qatta qamħ, imbagħad għandek dal-biċċiet kollha minn hawn sawn naraw minn hawn sawn l-għeneb ix-xniexel tal-għeneb illi qegħdin kważi kważi sospiżi fl-arja imma l-mod ta' kif huma imwaħħla mibnija ma' xulxin eh, dawk qegħdin iżommu ma' xulxin. Mbagħad għandek il-blokka ta' isfel, għandek il-platt bil-ħobż u l-kalċi, is-simboli tal-Ewkaristija u x'hekk. Għalfejn bħala materjal jidher differenti, per eżempju, dan minn dan. Għax dak li jedna, jekk kien xi ħaġija ġebla, mhm. ovvjament il-ġebla mhux dejjem għandek mela l-istess kulur, bħalmenti għandek l-irħam, bħalmenti għandek Kull tip ta' ġebla oħra li naturali. Jiġifieri minn dil-ġebla naturali, li huma l-opri li hawn apparti l-artal f'din mela, il-knisja li ħarġu? Wara ftit ta' snin instabet blokka oħra u l-istess Salvu Ċefaj iddeċida li jagħti din il-blokka b'donazzjoni lill-parroċċa u bekk saru l-pilastri kollha li għandna hawnhekk fil-knisja raw. Minbarra l-pilastri għandek il-fonti tal-Magħmudija. U hawnhekk għandek xi ħaġa interessanti. Hawnhekk għandek il-libsa ta' Ġwanni, l-Ammidi, però għandek il-blata kif kienet oriġinali, jara. Din hija blata mhix maħduma, Issa jekk inti l-uniċet poġġieħ barra, dak jinxef m'għandek l-ebda gosta xejn, tara qisu biċċa biċċa ġebla komuni. Mhm. Però meta inti taħdmu u tillustraħ, ara l-ġmil li joħroġ, eh? din hija l-ġebla mhix maħduma u din hija eh, l-oniċe mhix maħduma u dan huwa l-oniċe maħdum. U din in between? Din in between, din in between, din hija matta u din hija l-istrata. Mhm. Għaliex hawnhekk turi x-xar tal-ġemel tal-Battista hux hekk li li kien jilbes xarb tal-ġemel. Xi ġmiel, bellezza.
Barra minn hekk inħadem ukoll is-sedja taċ-ċelebrant. Inħadem il-kor. Iva.
Kollu floniċe.
Tistgħu tiġu hawnhekk tarawh. Dak huwa kollu l-kor maħdum fl-onice. Mhm, mhm. Il-kor ifisser fejn joqogħdu s-saċerdoti u xek. Dan huwa l-ambone minn fejn tixxandar il-kelma talla. Dejjem eżegwit fl-onice, għandek is-simboli tal-erba' Evanġelisti. Xi ġmiel, xogħol artistiku mmens, eh? Kbir, kbir, kbir.
U anke tapprezza kif qed tli tajjeb inti li qed tara n-natural joħroġlok. In-natural, il-kuluri differenti li joħroġ in-natural. Eżempju dan ikun hemm element bħal mitlek qabel ta' tafal jew tip ta' ħamrija. Mhm. li jifforma bħantur iż-żmien. Xikem dam?
Mela, l-artal kien ikkonsagratna l-24 ta' ġunju tal-1981 mill-mibki jisqof Nikol Kawki. Imbagħad fis-snin ta' wara, wara l-artal, għax l-artal l-ewwel li nħadem, jiġifieri dak kienet ħarġet opra artistika mill-aqwa illi eh, poġġiet eh, lil din il-knisja fuq net ħanejtek mill-opri artistiċi fl-irħam li għandna f'Malta Għawdex. Imbagħad peress li nstabet il-blokka l-oħra, kien beda jinħadem ukoll l-oniċel ieħor. Ġifieri hija pjuttost arti riċenti tista' Hija arti riċenti qegħdin nitkellmu minn ftit 30-40 sena ilu. Sena eh. ilu law, ġifieri hija arti riċenti li ehm, ukoll però qiegħda Speċi qisha minsuġa fl-istorja ta' pajjiżna u fl-istorja tad-devozzjoni tagħna. Eżatt, U għaliha eżatt. kont sa niġi.
U dejjem għax- ngħid li l-valur ta' dan l-onice huwa li jinstab lokalment. Daqshekk hu.
Jiġri jekk int qed tara dan l-onice fil-Knisja taż-Żebbuġ, l-onice instab fil-Knisja Lokalment. taż-Żebbuġ, ma nġabx minn xi pajjiż Le, ieħor. le. Kif ħa torbtu issa eh, Dun Ġwann mal- mad-devozzjoni li nixtieq nasal għaliha jiena tan-nies? In-nies hawnhekk taż-Żebbuġ huma magħrufin ħafna d-devozzjoni kbira li għandhom. Minn fejn ġejja din id-devozzjoni u mela. kif irnexxilek qed iżżomm għaddejja? Mela, għaw eh, jien ħanejtek nista' niddeskrivi l-poplu ta' Żebbuġ bħala poplu Marjan, poplu li għandu qima kbira u devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Jiena għal ċipriet hawnhekk, eh, ma jiena propja mix-xara ġej mir-raħal tal-Bambina u xek mill-parroċċa tal-Bambina wkoll li għandna mħabba kbira lejn il-Madonna bħalma Fl-aħħar mill-aħħar għandu l-poplu Malti kollu. Però il-Madonna minn dejjem kienet fil-qalb tal-poplu Żebbuġi, ehm, propjament bdiet il-devozzjoni eh, lejn kwadru tal-Madonna tal-Kunċizzjoni li kien jinsab f'kappella fl-Inħawi. Ehm, imbagħad ehm, meta twaqfet il-parroċċa fl-1688, il-parroċċa ġiet iddedikata lil tluħ ta' Marija fis-sema u inkurunata. Hawnhekk ma niċċelebrawx biss Santa Marija, veru l-ħmistax ta' Awwissu, però Santa Marija inkurunata, l-inkurunazzjoni tal-Madonna. Ehm, u eh, barra minn din id-devozzjoni eh, lejn il-Madonna, għandna devozzjoni oħra li nsejħula u din hija unika fil-Gżejjer Maltin, id-devozzjoni lejn Madonna l-Għażżiela, il-Madonna tal-Għażżiela.
Skont leġġenda li tmur lura madwar 300 sena, f'lejl ta' maltemp u sajjetti, familja fqira kellhom ħolma fejn fiha raw sriep tan-nar qed jippruvaw jidħlu minn ġo t-tieqa. Iżda dawn ma rnexxilhomx għax kien hemm rota tixgħal u tgħammex bid-dija. Meta l-omm irrakuntat din il-ħolma lill-kappillan, dan talab lill-familja biex permezz tal-għaġina jiffurmaw rota bħalma raw fil-ħolma. U minn hemm bdiet it-tradizzjoni tal-għażżiela. Jiena llum il-programm xtaqt intih din il- dan is-sentiment tagħna l-Maltin u l-Għawdxin u dan l-element ehm, ta' vera devozzjoni. Jina, ovvjament, kif jafu t-telespettaturi, anka meta nżur siti bħal ħaġar in, preistoriċi, meta inti tara d-devozzjoni ġejja anke minn dak iż-żminijiet, hija isa fil-kultura tagħna. Ma din hija xi ħaġa preżenti, hija xi ħaġa partikolari fil-kultura Mediterranja u xi. Inkredibbli. U din hija xi ħaġa li għadha teżisti grazzi għal daw it-tempji illi għandna li Ta' min napprezza u kull knisja u x-xogħlijiet anke ta' kapulavuri li jeżistu fihom, flimkien mal-istorja tan-nies stess ta' dak il-post, naħseb iwassal is-sabiħ għal dak li ħriġna llum permezz tal-knisja tagħkom.
Però l-aħħar ħaġa ngħidlek Claire, Għanna monumenti mill-isbaħ, u xek. Pero jien anke bħala l-ċiprit, weġġa kbira li nara dawn il-monumenti, dawn it-tempji fejn fl-axar mill-axar huwa il-post fejn ehm, jammar il-mulej, fejn Alla jiltaqa' mal-poplu tiegħu aħna niltaqgħu miegħu tarahom vojta. Hija weġġa kbira ta' qalb dan il-programm ser jixxandar meta nkunu anke ftaħna l-grezza tal-la beraħ il-bibin tal-kisa, pero hija weġġa kbira ta' qalb għal Kappillan għal ragħaj spiritwali li jiċċelebra l-Ewkaristija waħdu, bankijiet vojta, bieb tal-knisja magħluq. Ma nħalluhomx mużewijiet. Dawn mhuwiex mużewijiet. Tajjeb? Dawn huma d-dar ta' Alla, fejn aħna niltaqgħu ma' Alla u importanti li issa nimlewhom. Nimlewhom mill-ġdid, mhux nidraw il-ħajja l-antika tagħna bil-Covid, insegwu minn fuq tablet, minn fuq kompjuter, minn fuq radju, le. Importanti li l-preżenza tagħna fiżika issa f'dawn il-knejjes, f'din id-dar ta' Alla. Dak hu li jagħmel sabiħa d-dar ta' Alla, mhux l-onice, il-preżenza tagħna. Grazzi, grazzi ħafna Dun Ġwann minn qalbi u vera nieħu dak illi qed tgħid inti għax l-umanità titkompli teżisti bl-ispirtu uman, b'dan il-kuntatt u b'din eh, il-preżenza tagħna. Grazzi. Giovanna ħan nitkellmu ftit fuq din it-tradizzjoni li għandhom iż-żebbuġin ġewwa għawdex tal-azziela Li hija dil-biċċa għaġina ħelwa. Ilha daw ilhom magħmulin 'il fuq minn sena sew, u. Dawk ilhom magħmulin tliet snin. U ara kemm isservi ġifieri dil għaġina. Trid tkun ġa borża tal-karti. Eħe. Tisservi ħafna. Isservi. Isservi ħafna. Għidli daqsxejn Ġovanna kif bdiet di. Din ilha mibdija ta' Xi 300 sena smajt jiena xek. 300 sena ilha mibdija ħafna. Inti kemm ilek tieħu ħsieba? Jan inni nieħu ħsieba ma' 16 sena. Ok, mela jiena nixtieqek tgħidli Giovanna, ovvjament intom f'Lulju tibdew din l-organizzazzjoni. Tajjeb, tlaqgħu n-nies, taraw min ħajkun illi ħajsajjar, min isajjar u min. Kien tisajjar u mjen, jiġifieri, imma mbagħad il-laqgħa n-nies, min jaqta, Min jagħġin u min jagħmel ġat-turtieri. U mbagħad kif ikunu lesti, tqassmuhom lin-nies taż-Żebbuġ biss jew inkella ssallhom il-ġurnata? Dik kienet kibret ħafna. Kienet dejn kibret ħafna. Jiġifieri għax kienu jiġew u ċċentriw, ifittxu u kien tnoti ħafna. Għidli naqra fuqha l-għażżiela. Minn xiex ħa tipproteġina u hekk? Eh, nista' ngħidlik, darba kien hawnhekk, jiġifieri fl-lejliet eh, bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena kienu jagħmlu dawk il-prietki, kilaw knisja nies mbollu ta' Isa Santa Marija u fissi u ħinx inti spiċċa l-qoddisa faqqa waħda aħna ħsibnija l-koppla nizlit fuq in-nies daqs kemm għemċit u għajtut. Kulħadd ħeriġ filli kemm ferħan għax kinna qegħdin nisemgħu prietka viru ta' ta' Don Victor Zammit. U qegħdin hekk Don u filli tam u knisja nes bikkiet imkilla. U għax ħsibnija li maħniex ħanħorġu Don. Għal grazzja tal-ħanin t'Alla ħadd ma waġġa' difru. Jiġifieri u din wara li ħriġna mill-knisja, Jiġifieri, ħadd ma waġġa' difriw, ħadd, għall-grazzja ta' Ħannin t'Alla, xi marru d-dwar, jekk kienu huma fridges, jekk kienu huma kompjuters, jekk kienu huma televisions, kellha nħarqu. Jekk kienu huma telefones, kellhiex inħaraq. Imma min-nies dik għan-nies hija. Mhux għal Mhix għall-affarijiet. Di qiegħda biex tipproteġi lin-nies. Lin-nies qiegħda.
Mis-sajjetti.
Mis-sajjetti.
U għandi oħra, jiġifieri kien it-tifel tiegħi u l-mara tiegħu u żewġ klijenti ġeċ ċentru. Sajjetta fil-bnazzi dik kienet. U t-tifel kien għadu kif ċempillej, għalli ma, ma, għalli faqqa sajjetta, għatlu inċit tistaġi, pax viru kemm b'nazzuj. Bar-grazzja tal-ħanien t'Alla kienu ħamsa ġa ħanewt. Huma ħadd ma waġġa. Ħadd ma waġġa. Jiġifieri it-telefon, it-televiġin u l-irħama tal-forn inkisru. In-nies taż-Żebbuġ kollha jemmnu fiha?
Anke ż-żgħar?
Hemm, hemm, hemm min jemmen fiha.
Hemm min jemmen fija, u jien ngħidilhim, Dejn tinsewhiex. Ngħidilhim, Jemmen għax jien nħatta minn wara ħaddieħor. U tgħidilhom biex ma jinsewhiex. U ngħidilhim, ngħidilhim, tinsewhiex liż-żgħażagħ dawk li kellhim għax jiġu żgħażagħ hekk ta' tnax-il sena, erbatax-il sena,